ta hmanh ulaw thlarau in a khatmi pale cu a nunnak dihlak Bawipa sinah a apmi pa a si lai. Nunnak dihlak Bawipa sinah ap. Bawipa sinah ap kan timi hi voikhat ap i a za ti khi a si lo dakaw. Bawipa he i pehtleihnak a ṭhat tuknak cu Bawipa he kan i pehtleihnak a ṭhat tuknak cu voikhat ah ka ap cang a za ti si loin ap zungzal khi si a caan caan ah cun kan der caan um lai hi kan der caan zongah amah sinah kir ṭhannak lam um peng cu Mirang nih an timi cu The Christian life is a series of new beginnings la holin leka har ngai Khrihfa nun cu a thar peng ti khi si a thar peng phundang chim si ahcun kei kha kum hlei riat ka si lioah bawipa sinah kan nunnak ka ap na belte in vawlei chaw le sorry ka ka fimthiamnak le ka, ka siang kainak le vawlei harnak le sualnak le zeimaw zet thlani thlathum chung a rak ka den na kha thlathum hnuah bawipa au ṭhannak ka hngalh i a thar in bawipa lei ah ka va kal ṭhan thar pengin bawipa sinah tuanbia thar ṭial khawh peng si A luancia kum nga Bawipa sinah na nunak na ap nain kum nga chung na tlau a thar in Bawipa sinah na nunak rak i ap ṭhan na nunnak ap kan timi hi ap khawh peng si zeiruangah Bawipa vel ngeihnak cu na thih hlan lo a dong bal lo kir ṭhan khawhnak lam um peng Bawipa sinah cun zing fatin tein a zaangfahnak cu a thar lengmang le up kan ti tikah cun cu a thar lengmangmi a zaangfahnak sin na rat tikah khan Bawipa sin ka nunnak kap ka timi cu kan zeizong vialte kha si kan thinlung lawng si lo kan khuaruahnak lawng si lo kan chawva zong kan aphau kan innchungkhar kan nupi le kan fale zong Bawipa nangmah sinah kan ap Kan nunnak hi hi nufa rual caah hlei bantukin nangmah lei an hruaitu ka si khawh nakhnga bawmtu ka si khawh lo hmanh ah dawntu tal cu rak ka si ter rih hlah atu cu kan pale cu fale ca cu dawntu kan rak si tawn cu nisan ah nan fale zeimaw zat nih ka sinah thlacam an cah i ka ngaihchia tukmi kan chimh hna lai an cahmi cu siapa ka nu le ka pa ca thlar ka campiak a kan ti i ziah ka ti le an i pum bal lo an i pumh khawh nakhnga ti cu ya fale nih cun nu le pa an i pumh khawh nakhnga ti tiang i thlacam an cah mi cu zeitluk in dah kha fanu te kha a fim sihmanhsehlaw zeitluk in dah kha nu le pa an tlau an tlau tuk mi hmanh kha a fa nih a hngalh mi kha cu tlau taktak khi si sang Ya nulepa nih Khrih cungah luhpi ding si lo ma. Fale nih cun nanmah pumhnak tiang nan phak khawt ah cah thlacam cah te hna hi cu pa sinak le nu sinak kan tlinh tatak lo bia khi si. A letter lam in kan nung. Nunnak ti lak up kan ti duhmi cu tahchunhnak ah nuleva kan i ṭhi um. Nu le va kan i ṭhium i kan, kan i ṭhitumnak Bawipa sinah kan op. Le reception kan tuah, reception ah ro kan ei ṭi hna. Cu dih in after party an ti suk mino pawl nih cun. After party ah cun karaoke bar maw pakhat khat sign an va hlan i zu phun kip kha an van mino pawl an dangh hna an i nuam ziah a luancia nazi paruk ah cun bawipa sinah nan nu le va sinah cun nan up lo maw ap kan ti mi khin na ap le cang kha bakin a dih tinak si lo cu thih tiang in ap khi dawh si cu inthar kan sok pastor pa kan in hi bawi pastor kan ap pia kan ti bawipa sinah ap i a hmai zarh su din nak kan hman cu ap si ti lo zoh dawh sa soin ap hi bawipa nih a duh lo Nunnak dihlak in a phi Bawipa an duhmi cu si. Jesuh Khrih zong zohdawh sawsawh hmurka sawsawh in a kan khamh lo. A nunnak pek bak in a kan khamh. Cucaah kannih zong Bawipa sin kan i ap tikah nunnak in ap le cu pa bik nih nunnak na ap tikah cun Joshua nih a ti bantukin kei le kei chungkhar cu kei le kei chungkhar cu a nungmi Pathian lawnglawng hi kan biak lai. A rian lawnglawng kan ṭuan lai. Keimah ka kal ahcun an ka zulh ko lai.